Ix-xemx Mediterranja kienet dejjem l-ewwel tifkira tiegħi. Twelidt f'raħal żgħir fil-kosta, fejn ir-riħa tal-baħar imlieh kien imħallat mal-parfum taċ-ċipressijiet li kienu jilqgħu l-bini modest tagħna. Il-mewġ kien jaqtagħha mal-blat tax-xatt, iffissar ir-ritmu tal-ħajja sempliċi tagħna, waqt li kont nosserva lill-fiskaturi jirritornaw bil-qbid filgħaxija. Ir-raħal tagħna f'Sarepta kien żgħażagħ żgħir moħbi bejn il-muntanji u l-baħar. Il-bini tal-ġebel, imwaqqa' minn missirijietna, reżistew għaż-żmien, bħall-poplu tagħna li reżista kontra l-isfidi tal-ħajja. Is-sawt tat-tfal jiġru fit-toroq dojoq u d-daqq tat-tixrib tal-suq lokali jimla l-jiem tat-tfulija tiegħi. Ilgħodu dejjem jibdew kmieni, bis-sent tal-fjuri u l-mixi tal-ewwel fiskaturi li jintrepru fuq il-baħar. Missieri, raġel ta' ftit kliem u ħafna għerf, dejjem jgħid li l-baħar kien sinjur iebes imma ġust. Hu għallimni nrespetta l-ilma tiegħu u nirringrazzja għall-ġid li jagħtina. Dar tagħna, għalkemm modest, kienet port sigur. Il-ħitan tal-ġebel iżommu l-ġrajjiet tal-ġenerazzjonijiet, u l-art imġarrfa kienet xhud tal-ewwel passi tiegħi. Ommi, b'idejha maħruġin mill-ħidma, bdilna s-sempliċità tagħna f'abbundanza permezz tal-imħabba u l-ħerqa tagħha. Il-jiem kienu jitkomplu b'ritmu partikolari mmexxija min-natura u t-tradizzjonijiet tal-poplu tagħna. Tgħallimt sa minn età żgħira li l-veru sinjurija ma tkunx qed titkejjel b'flus, imma bi sliem tal-qalb u l-kapaċità li naqsmu ftit li għandna. Fir-raħal, kulħadd jafna b'isimna. In-nisa l-aktar anzjani għallmuni l-barkati tal-ħxejjex u l-irziezet, filwaqt li l-anzjani qasmu magħna l-ġrajjiet ta' żminijiet imgħoddija. Kienet ħajja sempliċi imma qawwija b'tifsir u skop. Kibirt nisellef minn xogħol bla heda ta' ġenituri u tgħallimna li l-ġustizzja u l-perseveranza kienu l-akbar eredità li wieħed seta' jirċievi. Ma kellniex lussijiet, iżda qatt ma kien jonqosna l-essenzjali, fidi tama u mħabba. Il-familja tagħna sabu l-għajxien fil-barkiet sempliċi li l-art u l-baħar kienu jagħtuna. Missieri kien joħroġ fil-break tal-għodu fuq il-dgħajsa żgħira tiegħu, jiffaċċja l-mewġ biex ġib il-ikel ta' kuljum. Ommi, b'idejha ħabbata, kienet tbigħ fil-suq il-prodotti li ħawwalna fil-ġnien modest tagħna. Is-snin kienu jgħaddu, u magħhom tgħallimna l-arti tar-ringrazzjament. Fi snin ta' abbundanza, konna naqsmu l-ħsad tagħna mal-ġirien. Fi żminijiet ta' skarsezza, skoprejna li s-solidarjetà kienet timmoltiplika l-ftit li kien għandna, tbiddel fraġmenti fil-mejda. Fir-raħal tagħna, ix-xogħol kien aktar minn obbligu, kien mod kif nirinsrew lil Alla u nservu lil xulxin. Sa minn żgħira, tgħallimna nitħawwad fil-ħobż, inħejju ż-żejt u nżommu l-ikel għal żminijiet diffiċli. Kull kompitu kien lezzjoni tal-ħajja, kull ġest talba sieket. Il-għodijiet jibdew bl-irjiħat tal-ħobż frisk u jispiċċaw bl-irjiħat tal-ħut imsaħħan. Il-mejda tagħna kienet sempliċi, iżda kien dejjem hemm post għal wieħed ieħor. Il-vjaġġaturi li kienu jiġu lejn biebna kienu jirċievu l-ilma frisk u kliem ta' faraġ. L-ospitalità kienet is-sinjal tagħna, il-mod ta' kif nirringrazzjaw għall-barkiet li rċivejna. Ommi għallmitni li l-veru sinjurija tkun is-sliem fil-qalb u l-ħobż biex naqsmu. Hi qalet li qalb ġeneruża qatt ma taf il-miżerja, anke meta ċ-ċirkostanzi jidhrulna negattivi. Il-kelmiet tagħha saru l-gwida tiegħi fis-snin li ġejjin. Din naħa toħroġ mir-ritmu tal-marġini u ċ-ċiklu tal-ħsad. Tgħallimna nemmnu fil-provvediment li ġej mill-għoli anke meta s-sħab tat-tempesti kienu qed jersqu lejn l-orizzont. Il-fidi żammitna aktar b'saħħitha mill-ħitan tad-dar tagħna, aktar profonda mill-ilmijiet tal-baħar. Is-sempliċità tal-eżistenza tagħna għaddietni għall-isfidi li kien jiġi fil-futur. Ma konniex nafu, iżda kull lezzjoni ta' umiltà u kull eżempju ta' perseveranza kienu se jkunu essenzjali għall-mumenti ta' tħassib li kienu ġejjin. Is-sliem tagħna kien il-bażi li fuqha Alla se jibni storja ta' mirakli. Fil-għoxrin, ħajti nbidlet kompletament. Iż-żwieġ ma' wieħed mill-aktar fiskaturi rispettat fir-reġjun ġieb kuluri ġodda għall-jiem tiegħi. Kien raġel integru, li jdejh maħruġin mill-ħidma jgħidu l-ġrajjiet tat-taqbil kontra l-baħar għaddija. Għajnejh fil-fond iżommu l-għerf tal-ilmijiet u qalbu fiha n-nobbiltà tal-irġiel sempliċi. Iż-żwieġ tagħna ġie ċċelebrat f'jum tar-rebbiegħa, meta l-lumi kienu jiffrankaw u l-baħar kien kwiet bħal unur. Ir-raħal kollu ltaqa' biex jifraħ, iġib magħhom rigali modest u talb sinċier. Ir-riħa tal-fjuri kien imħallat ma' riħat tal-ħobż frisk u l-inbid, filwaqt li l-barkiet ġew ipproklomati fuq il-ħajja tagħna l-ġdida. Bnejna d-dar tagħna b'idejna stess ġebla b'ġebla. Kull blokk irrappreżenta ħolma, kull travu proġett għall-futur. Id-dar tagħna kienet żgħira, iżda biżżejjed biex tospita l-imħabba u t-tama tagħna. Il-ħitan, għajnuna ġodda, kienu xhieda tal-ewwel ferħ tagħna bħala koppja. Is-snin bikrin kienu ta' tagħlim reċiproku. Tgħallimt xi nagħraf il-burdata tal-baħar mill-wiċċ ta' żewġi meta kien jirritorna mill-fiskar. Hu għallimni nidentifika l-aqwa ħut u nipprepara b'modi differenti. Flimkien skoprejna li l-imħabba tissaħħaħ fil-ġentilezzi żgħar tal-jum. Ir-rutina tagħna kienet sempliċi iżda mimlija bi sinifikat. Filwaqt li hu kien jaffrontja l-mewġ biex jaqla' l-għajxien, jien kont nieħu ħsieb id-dar tagħna u ngħin lin-nisa l-oħra tar-raħal b'xogħolhom. Filgħaxija, konna naqsmu mhux biss il-ħobż iżda wkoll ħolmietna u biżgħatna. It-tama kibret bejnietna bħal pjanta rakkurata. Ir-rispett li żewġi kien kiseb fil-komunità kien ġej mill-integrità tiegħu. Qatt ma rrifjuta l-għajnuna lil sieħeb f'diffikultajiet, lanqas ma ċaħħad li jaqsam l-għerf tiegħu mal-fiskaturi iżgħar. Il-ġenerosità tiegħu kienet naturali bħar-riħa tal-baħar u l-karattru tiegħu kien qawwi bħar-randan tax-xatt. L-imħabba tagħna nbtu bħal żebbuġa qawwija, imħawla sew fil-fidi u misjuba mill-dedikazzjoni reċiproka. Ma stajna qatt nimmaġinaw li ż-żmien tagħna flimkien kien se jkun daqshekk qasir, lanqas li l-ilmijiet li kienu għaqqduna jum se jġibu 'l bogħod minni. Iżda kull mument għandi miżmum f'qalbi bħala suldit prezzjuż jimla l-qawwa tiegħi fi snin ta' waħda. Il-mewt waslet mingħajr twissija, bħal tempesta f'ġurnata ċara. Żewġi telaq f'għodu komuni, bit-tebgħa tas-soltu u l-wegħda li jirritorna fil-għaxija. Il-baħar, li daqstant drabi għallimna, iddeċieda li żżommu fl-iżżokk eternu tiegħu. L-ilmijiet li ftit tal-żmien kienu sħabhom saru libsa ta' miżmuma. L-aħbar infirxet mar-raħal bħal riħ kesħ. Il-fiskaturi rritornaw b'rashom inxejjin, iġorru biss il-kpipel u l-piż ta' skiet. F'dak il-mument fhimt li ħajti nfirdet f'żewġ partijiet, qabel u wara. Il-ħitan tad-dar darba daqstant kaldi dehru issa kiesħa u vojta. L-isfida li tkun armla f'art fejn is-sopravvivenza tiddependi mill-qawwa raġel kienet kbira. Ibni, għadu żgħir, kien ixerred għajnejh ħlejja jistaqsi għal missier u jien kelli nsib tweġibiet fost il-dmuħri tiegħi stess. Ir-responsabbiltà li tkun omm u missier kienu qed idaħħlu piż fuq spallejja li ma stajtx inġorr. Id-diffikultajiet finanzjarji ma damewx ma jilħqu biebna. L-għonqiet li konna ġabru għaż-żminijiet diffiċli bdew jonqsu malajr. Il-ħut li qabel kien abbondanti fuq il-mejda tagħna sar qed tifkira 'l bogħod. Kull ikla kienet teħtieġ kalkolazzjoni preċiża, kull biċċa ħobż kellha tiġi maqsuma b'matematika eżatta. Il-ġirien, għalkemm solidali fil-bidu, kienu wkoll qed jiffaċċjaw il-ġrieda tagħhom stess. Is-sajf li kien qed jissawwat lir-reġjun tagħna ma kienx jagħmel distinzjoni bejn armla u miżżewġa, bejn it-tfal u l-adulti. Ix-xemx mingħajr ħniena kienet qed tisfreġ it-tama tagħna flimkien mal-ħsad, u l-baħar beda jidher dejjem aktar tagħna għat-teżori tiegħu. Il-ljieli kienu l-aktar diffiċli. Waqt li binti kien jorqod, kont nippermettili nibki fis-skiet, niftakar fil-pjanijiet li sħaqna, fil-ħolmiet li baqa' fit-triq. Iżda meta x-xemx kienet tqum, kelli nkun qawwija mill-ġdid. Ma kienx hemm żmien għall-ilmenti meta s-sopravvivenza kienet fil-linja tal-għaxar. Tgħallimt anġib il-biki tiegħi fi determinazzjoni. Kull ostakolu li kien jinstema' kien jitħares b'saħħa li ma kontx naf li għandi. Il-fidi li qabel kienet ixxerred ma' żewġi saret l-unika sieħba kostanti tiegħi. Kienet hi li baqgħet tellani kull għodu li tatni l-kuraġġ biex naffaċċja jum ieħor ta' taqbil. Is-sajf kien jiżdied fuq l-art tagħna bħala eżerċitu mingħajr ħniena. Is-sema, qabel ġeneruż bl-imtarx, sar kuba tal-bronż bla vibrazzjoni għall-għajnuna tagħna. Il-ħafna li soltu kienu ħodor u ħajjin saru estensjonijiet xotti tal-art miksura. Il-baħar, l-aħħar tama tagħna, idher li ħa l-ħut 'il bogħod minn xbieki battala tagħna. Il-dgħajjes tal-fiskaturi baqgħu ankorati fuq ix-xatt, bħal ġsur abbandunati taħt ix-xemx bla ħniena. Ir-raġel lura mill-fiskar b'xbieki ħfief u wiċċ imbiċċer bil-preokkupazzjoni. Is-suq, qabel li kien vibrant u kuluritu, sar post ta' skiet, fejn ftit prodotti kienu jintwerew u anqas kien ibigħ. F'pajjiżna, is-sitwazzjoni kienet ta' dwejjaq. Il-pitarra taż-żejt, li qabel kienet taħżen l-ilma deheb, issa kien fiha ftit qtar biss fqigħ. Il-dqiq, l-ikel bażiku tagħna kuljum, kien jonqos ma' kull kejl bir-reqqa. Kull ikla saret eżerċizzju ta' fidi u kreattività, waqt li jien ippruvajt nagħmel li ftit jidher biżżejjed għad-don ta' binti. In-nisa tar-raħal kienu jiltaqgħu biex jaqsmu l-ftit li kien jifdal, f'tentattiv ta' dwejjaq biex iżommu familji tagħna mimlija. Konna nitbewdu l-ftit li kellna bejnietna, daqqiet ta' ġrieden għal ftit żebbuġ, biċċa ħobż għal ftit ħxejjex. Il-ġuħ għallimna li s-sopravivenza tiddependi mill-ġabra, anke meta jidher li m'għandek xejn xi taqsam. Binti, għadu tant żagħżugħ, tgħallem ma jitlobx aktar milli nistgħu. Għajnejh, li qabel kienu jlissnu bil-ferħ, issa ġarrew maturità ta' żmien bikri mnissel mill-bżonn. Huwa osserva fis-skiet waqt li kont naqsam il-biċċa aħħarija tal-ħobż, jaf li forsi mhux se jkun hemm oħra fil-ġurnata ta' wara. Il-iljieli saru itwal, mimlija bil-ħoss ta' stonkijiet vojta u talb imxajjar. Il-biża' tal-ġuħ kien preżenza kostanti fid-dar tagħna, aktar reali mill-ombri fuq il-ħitan. Iż-żmien li bqajna nżommu d-dinjità tagħna, nirrifjutaw li nċedu għal dwejjaq li l-iskarsezza kienet tipprova tippeżża. Kulgħodu, kont nitla' fuq it-terazzin ta' darna biex nosserva l-orizzont, infittex sinjali ta' sħab li kien qdiem jafas ma jidhru. F'dawn il-mumenti ta' solitudni li kont nitkellem ma' Alla, mhux b'kliem ta' ribelljoni, imma bl-għarfien kwiet li hu ma kienx se jabbanduna lili fl-akbar bżonn. Kien filgħaxija sħuna li l-profeta Elija tidher fil-bieb tiegħi. Il-figura tiegħu imponenti kontrastata mill-umiltà tal-ilbies miksub bit-trab tal-mixja twila. Għajnejh li jfissru dehru jmorru lil hinn mill-miżerja apparenti tiegħi, jilħqu l-irkejjen l-aktar fondi ta' ruħi. It-talba li għamlilna f'dak il-mument idher li kienet provokazzjoni tal-ġrajja. Ilma u ħobż proprju meta kien baqa' biss l-aħħar kejl ta' dqiq u żejt biżżejjed għal ikla waħda aħħarija ma' binti. Qalbi ġiet imsakkra quddiem il-dilema, naqsam l-aħħar ikel jew nirrifjuta l-għajnuna ta' Sid Alla? F'dak il-mument, xi ħaġa akbar mill-biża' tal-ġuħ kienet tkellmet aktar b'saħħa. Leħen fl-intern aktar b'saħħa milli r-raġuni tiegħi, beda jikkonvinkni nemmen. Fl-aħħar mill-aħħar, x'kienu dawk il-kejliet aħħarin tad-dqiq u l-qtar taż-żejt meta mqabbla mal-kobor ta' laqgħa divina? Id-deċiżjoni li noħorġu lill-profeta fid-dar tiegħi għaddiet minn kull loġika umana. Id-dar modesta tiegħi tal-ġebel, xhud kant ta' ħafna dmugħ, saret kappella ta' tama. Il-ħitan li qabel kienu jaħżnu biss l-ekos tal-uniċità tagħna, issa għamlu kenn għall-preżenza ta' raġel li kien ġorr miegħu l-qawwa tal-bidla. Ppreparajtu post biex jistrieħ, inoffritu l-aħjar li l-faqar tagħna seta' jippermetti. Is-sempliċità ta' dar tiegħi ma kinitx twerwer lill-profeta. Hu jakkumoda fuq il-mejda miżera tagħna bl-abbiltà ta' dak li jifhem li l-veru għana ma jitkejjilx dak li għandek, iżda minn dak li kapaċi taqsam. Il-wiċċ paċifi tiegħu beda jibgħat paċi li ħafna ħin ma konniex nesperjenzaw. Waqt li kont qed nipprepara l-ħobż bl-aħħar riżerva tagħna, ħassejt trankullità straordinarja. Kien bħalikieku kull ġest ta' ġenerożità lejn dak il-viżitatur mhux mistenni kien dikjarazzjoni ta' fiduċja fil-qawwa ogħla li hu rrappreżenta. Id-dqiq li kont qed inkejjel kien jidher aktar ħafif f'idejja, bħallikieku jġorr magħhom wegħda sieket. Ir-riħa tal-ħobż miekul mimliet id-dar tagħna, mħallta mal-parfum tat-tama li reġgħet qalgħet. F'dik il-lejla, qasimra aktar milli sempliċi ikla. Qasimna ċ-ċertezza li anke f'mumenti l-aktar skuri, id-dawl tal-fidi jista' jixgħel toroq ġodda, jbiddel mill-impossibbli għar-realtà. Il-wegħda tal-profeta qribt mużika f'widnejja, Id-dqiq tagħna ma kienx se jispiċċa, iż-żejt tagħna ma kienx se jintemm. Kliem li kien jidher folja f'żminijiet oħra, sar realtà quddiem għajnejja. Kulgħodu, meta kont jiġġedded il-provvisti, kont insib l-istess kwantità tal-jum ta' qabel, bħallikieku id invisibbli kien jerġa' jimla l-ħażniet tagħna matul il-lejl. Il-miraklu ġie manifetat fil-kwiet tal-kuljum. Ma kienx xita ta' ikel li niżel mis-sema, lanqas tkattir spekulattiv quddiem il-folla. Kien il-kostanza siket tal-provvediment li jġedded kuljum, qatra wara qatra, kejl wara l-ieħor. Il-ħażnija żgħira tagħna saret xhieda ħajja tal-qawwa tal-fidi. Binti li qabel kien jorqod b'żaqqu vojta, issa kien jiekol kuljum. Għajnejh reġgħu kisbu d-dija tat-tfulija u l-banter tiegħu reġa' ħi d-dar tagħna. Il-ħobż li qsimna ma kienx biss ikel għall-ġisem imma nutriment għal ruħna, issaħħaħ il-fiduċja tagħna fil-provvidenza divina. In-news tal-miraklu baqgħet bejn il-ħitan ta' dar tagħna, bħala segriet prezzjuż bejnietna u l-profeta. Il-ġirien kienu jistaqsu kif konna nlaħħqu fil-miżerja li kienet qed tħammar lir-reġjun. Tweġiba tagħna kienet fir-riħa tal-ħobż frisk li kien jinfirex kuljum mill-kċina tagħna, xhieda sieket tal-abbundanza li tinbet mill-ubbidjenza. Il-ħin għadda, u s-sajf kompla jħammar l-art tagħna. Iżda ġewwa d-dar tagħna konna ngħixu realtà differenti. Id-dqiq u ż-żejt kienu jġeddu bl-istess ċertezza li x-xemx tqum kuljum. Il-mejda tagħna modesta saret altar ta' radd il-ħajr, fejn kull ikla kienet ċelebrazzjoni tal-fedeltà divina. Tgħallimtha li l-vera abbundanza ma titkejjilx mill-kwantità li għandek, iżda mill-fiduċja li titfa' f'Alla. Id-daqs tad-dqiq u l-pitarra taż-żejt saru simboli ta' provvediment li jippassa l-loġika umana. Kien bħallikieku kull kejl imkabbarin iġorr magħhom lezzjoni dwar il-fidi u l-ġenerożità. Il-miraklu tat-tkattir ma kienx biss fl-ikel li ma ntemmiex iżda fil-bidla li seħħet f'qalbna. Kuljum, il-fidi tagħna saret aktar b'saħħa meta kkuntemplajana l-manifestazzjoni konkretu tal-qawwa divina fil-ħajja tagħna. L-iskarsezza li qabel kienet theddidna saret xhieda ħajja li l-provvediment ta' Alla jaqbeż kull ċirkostanza. Ijiem ta' prova saru skola ta' fidi. Dar tagħna, markata qabel bit-tniket tal-arbliġi u l-biża' tal-ġuħ, saret wadi ta' tama fil-mezz tal-art nixfa li kienet tissirkilna. Il-preżenza tal-Profeta Elija ġabet miegħu mhux biss il-miraklu tal-provvediment materjali, iżda wkoll bidla profonda spiritwali. Kull għodu ġab lezzjoni ġdida dwar il-fiduċja. Tgħallimta nħares lejn id-daqs tad-dqiq u l-pitarra taż-żejt mhux aktar bil-biża', iżda bil-ċertezza kwejjed ta' min jaf il-għajn li minnha kien ġej il-provisti tagħna. Il-biża' tal-iskarsezza ġie sostitwit bil-paċi ta' min jistrieħ fil-wegħdiet akbar mill-ċirkostanzi tagħna. Binti, xhud sieket tat-trasformazzjoni tagħna, kibber mhux biss fil-qies iżda wkoll fil-għerf. Hu tgħallem li l-vera saħħa mhix fir-riżorsi tagħna stess iżda fil-kapaċità li nemmnu f'qawwa akbar minn limitazzjonijiet tagħna. It-talbiet tiegħu qabel talbi umli għall-ħobż saru dikjarazzjonijiet ta' radd il-ħajr. Il-barkiet li rċivejna għaddew mill-ħitan ta' dar tagħna. Anke fil-mezz tas-sajf, sibna modi kif naqsmu l-abbundanza tagħna ma' oħrajn fil-bżonn. Il-ħobż li qatt ma kien jonqos mill-mejda tagħna sar simbolu ta' tama għal dawk li jduru bil-bieb tagħna, ifittxu ikel mhux biss għall-ġisem, iżda wkoll għar-ruħ. L-istorja tagħna nfirxet b'mod diskret mar-raħal, mhux bħala wirja ta' mirakli, iżda bħala xhieda sieket tal-qawwa tal-fidi. In-nies osservaw b'ammirazzjoni kif armla u binha laqgħu u pprosperaw fil-mezz tal-avversità. Il-ħajja tagħna saret prova ħajja li l-barkiet divini ma jagħrfux il-limiti taċ-ċirkostanzi. Il-perjodu ta' prova, li fil-bidu idher sentenza ta' mewt, inbidel f'żmien ta' rivelazzjoni. Skopert saħħat li ma kontx naf li għandi u ċ-ċapċip li temmen li għaddiet minn fehmieti. Kull jum kien opportunità ġdida biex inkun xhud tal-kura minuta li bih Alla kien jissodisfa l-bżonnijiet tagħna. Il-preżenza tal-profeta fid-dar tagħna għallimitna li l-akbar barkiet mhux dejjem jiġu fil-forma tal-abbundanza materjali, iżda fit-trasformazzjoni profonda li sseħħ meta nobogħdu nemmnu lanqas quddiem l-impossibbli. Il-mejda sempliċi tagħna saret altar ta' ratt il-ħajr, fejn kull ikla kienet ċelebrazzjoni tal-fedeltà divina. Wara li l-Profeta Elija telaq, il-ħajja tagħna ma reġgħetx lura għan-normalità l-qadima. Kien impossibbli li nerġgħu nkunu dawk li konna wara li konna xhieda ta' miraklu daqshekk kbir. Dar tagħna, qabel post ta' ilmenti, saret monument ħajja tal-providenza divina. L-istess ħitan li kienu xhieda tad-dmugħ tagħna issa żammew stejjer ta' rebħa u tama. Ibni kiber bi ftaħir fil-wirt ta' dawk il-jiem eċċezzjonali. Fl-għajnejn tiegħu ma kienx hemm aktar l-imgħawweġ tal-biża' tal-ġuħ, iżda l-wirdien ta' min tgħallem żgħir li l-fidi tqiegħed l-għoljiet u timla l-vażi vojta. It-tfulija tiegħu, markata fil-bidu min-nuqqas tal-missier, kienet imkabbra minn esperjenza li qawwiet il-karattru tiegħu għal dejjem. Ir-rikostruzzjoni tal-ħajja tagħna ma seħħitx biss fl-aspett materjali, imma partikolarment fir-ruħ. Tgħallimna li d-dinjità vera mhijiex fiċ-ċirkustanzi esterni, iżda fil-mod kif aħna nagħżlu li naffrontaw l-avversitajiet. L-istorja tagħna saret xhieda ħajja għall-ġenerazzjonijiet futuri tal-villaġġ. In-nies li qabel kienu jħarsu lejna b'kompassjoni issa kienu jfittxu fina l-kliem tal-għerf u t-tama. L-esperjenza tagħna saret sors ta' inspirazzjoni għal oħrajn li kienu għaddejjin minn battibekki tagħhom. Ma konniex naqsmu biss il-ħobż mat-teħid tagħna, imma wkoll il-lezzjonijiet siewja li tgħallimna dwar it-twemmin f'nofs il-impossibbiltajiet. Il-ġejjieni li qabel kien jidher dubjuż issa kiseb konturi ġodda ta' tama. Skoprejna li kull xemx ġdida kien iġib miegħu l-opportunità li nerġgħu nibdew, li nibnu xi ħaġa ġdida fuq il-fundamenti msaħħa tal-fidi tagħna. L-abbundanza li esperjenzajna ma kinitx limitata għall-materjal, iżda trabbadet fl-għerf u l-fehim ġenwin dwar il-kura divina. L-istorja tagħna ma ntemmetx mal-għixien tan-nabija. Kompliet tiżviluppa bħala xhieda ħajja li l-mirakli ma jiġrux biss fil-mumenti eċċezzjonali, imma wkoll fil-qawwa li nsiru nsibu biex nimxu 'l quddiem kuljum. Il-fidi li żammenitna f'dawk iż-żminijiet ta' tbatija saret l-wirt l-aktar prezzjuż tagħna. Illum, meta nħares lura, nara li dawk iż-żminijiet tat-tixrid kienu fil-fatt żminijiet ta' tħejjija. Kull sfida affrontata, kull ostaklu superati kienu jikkontribwixxu għat-tfassil ta' min sirt. L-istorja tagħna mhijiex biss dwar is-sopravivenza, imma dwar it-tibdil fond u l-iskoperta tal-abbundanza vera li titwieled mill-fidi li ma tiġrix. Meta jistaqsuni dwar is-segriet tal-abbundanza vera, inqassam l-istorja tiegħi mhux bħala kitba ta' mirakli eċċezzjonali, imma bħala xhieda li l-fidi ġenwina titbiddel in-nuqqas għal provvediment. Il-ħajja tiegħi, immarkata min-nuqqas u l-biża', nibet fuq art niexfa għax tgħallimtha li li tafda f'Alla mhijiex għażla għaż-żminijiet tal-għana, imma deċiżjoni ta' kuljum li żżommna sa nett fil-uragani l-aktar qawwijin. L-istorja tiegħi se tkompli tirrifletti fl-qalb ta' dawk li, bħali, jiskopru li l-abbundanza vera ma tkunx imkejla b'dak li għandna fil-kmamar tal-ħażna tagħna, imma bil-fiduċja assoluta li aħna noqżu f'qalbna tagħna. Sa ma nerġgħu nilqgħu lil xulxin, żomm miegħek il-ċertezza li anki l-iżjed nuqqas fond ma jistax jillimita l-qligħ tal-qawwa tal-fidi.